Croeso. Croeso i chi hefyd. Sut fydda ti'n disgrifio dy hun? Hmm. Uh, Blair. Cluts. blin, rhywun sydd weithia yn gwylltio am ddim rheswm efo petha ddylsw i'm gwylltio efo ac poeni'n hun nes dwi bron ddim yn cysgu a codi'n bora a mynd o ia o' 'na o' 'na lot o bwynt neu hynna. Felly rywun sy'n poeni lot. Pam dewis gosod y gadair fan hyn. Wel, dyma Borth y Gest, un o llefydd fwyaf prydferth y byd. O'n i'n byw yma am blynyddodd hefo Nain 'lly, o'n i'n hogyn drwg pryd o'n ifanc felly o'dd Mam a Dad yn fy ngyrru yma allan o'r ffordd. Ond ma' Borth 'di bod yn bwysig iawn i rioed, mae o'n lle anhygoel o brydferth, ma' 'di dylanwadu lot ar y ffordd dwi'n meddwl, yym ar y gerddoriaeth dwi 'di creu. A mae'n gyfrinach da 'fyd os am lot o bobl yn gwbod gwbod amdano lle pawb yn nabod Morfa Bychan, Cricieth, Porthmadog ond yn aml iawn mae pobl yn dod i Borth y Gest i i gerdded a ddylsen nhw gadw o fela felly paid â chwilio am y lle fi ydi o. Pa bŵer hud hoffet ti ei gael a pham? Hmm. Trafeilio trwy amser fysa fo. Dim ond er mwyn trafeilio nôl i adeg y deinosoriaid a lladd bob crocodeil, a wedyn dod yn ôl a gweld sengl gyntaf Jimmy Nail, Crocodile Shoes, yn fflopio gan mai Shoes fysa enw fo. Beth wyt ti fwyaf balch ohono? Swn i ddeud y gerddoriaeth, dwi 'di bod digon lwcus i fod yn rhan o gynhyrchu LPs Gwyneth Glyn, Tecwyn Ifan, Texas Radio Band, Genod Drwg, Peplu Pew, MC Mabon, oedd o'n brofiad anhygoel gweithio efo bobl gwych, bobl creadigol a bobl sydd wedi mynd ymlaen i fod yn yn ddylanwadol iawn yng Nghymru a ia, change i wneud rhywbeth da dwi'n meddwl. Sut un wyt ti am dderbyn beirniadaeth? Wel, yn tyfu fyny yn yn yn berson eitha hyll, ti ti'n arfer yy yy yn yn buan iawn efo efo pobl yn dy beirniadu. Ac dwi'n flêr, pawb yn deud dwi'n flêr. Ma' hynna'n iawn. O ran beirniadaeth creadigol, dwn i'm, dwi'n un o rhein dwi'n meddwl sy wastad yn meddwl bod dwi'n iawn. Yym, ella egomaniac 'di'r 'di'r gair cywir i i i ddisgrifio fo. Oes modd i fand fodoli'n broffesiynol yng Nghymru yn unig? Na. Beth ydy gweledigaeth Dull May? Dwi'n meddwl, yn bersonol, y y pwynt hyn i gyd ydy peidio byw am byth, ond ceisio creu rhywbeth neith bara am byth. Yym a dwi'n meddwl dyna ddylsa pawb fod yn mynd allan i neud. Dwi'n meddwl mae 'na gormod o bobl o gwmpas dyddiau 'ma yn trio efelychu rhywbeth arall, rhywbeth mae rhywun arall 'di wneud yn barod lle meddwl 'dwi eisiau creu rhywbeth fy nhun, dwi eisiau creu rhywbeth newydd, dwi eisiau bod yn greadigol. Atebion sydyn. Peplup Huw neu genod drwg? O, Peplup Huw. Huw Stephens neu Huw Evans? Huw Evans. Noson mewn neu noson allan? Noson Mewn. Port neu Gaernarfon, Porthmadog, Tulai Dai. I gloi, sut brofiad oedd y gadair i ti? Yym, gwyntog, wlyb, difyr. Gobeithio dwi 'di deud pethau diddorol a gobeithio dwi 'di dysgu rhywbeth amdano fy hun. Dwi'n meddwl dwi wedi. Diolch.